Maabane borre ba Basotho ba ba nwang ha mo sepotong se, ba letse ba bolaile motho mme ba mo kgabetlhela diphisiphisi.
Ba lelapa la Rara Sebetsi ba ne ba etela lehelo le botshelo jwa leitibolo la bone bo heletseng teng. Ba re ba santse ba le mo maebing ka ba palelwa ke go tlhaloganya sentle se se diragaletseng ngwana wa bone. re re re re thubegile dipelo ka gore ne re sa solofela seo le ga e le gore e ne e ka nne e le gore ke kotsi mare ke kotsi e tsitsibanyang mmele ga e ga e kgone go accept go ba acceptable we are still in shock and in trauma go fitlha ka se sebaka o utlwe botlhoko i mean re utlwile botlhoko kore a ke re a kitse gore nka reng re utlwile botlhoko thata especially batsadi ba ka gona motsadi yo e leng goreng o batla go fitlha ngwana gage especially motho a na le munyanana sentse a tshepisa so re utlwile botlhoko thata thata and le nna ke a leka go nna strong but ke utlwile botlhoko and it's gonna take time gore no re siame but modimo ke ena itseng and ke ena nang le rona mo nakong eno Lekawana le la dingwaga tse some a mararo, Mogale, Kgotso, Rasebitsi, la mo motseng wa Mosiane View kwa ntlenyana ga toropo ya Mahikeng le bolailwe setlhogo ka go kgemethiwa le go remiwa ka dithipa, dilepe le digarawe a ntse a tshela ka nako e a neng a etetse tulo e ya nnotagi ka labotlhano bosigo. Tiragalo e e diragetse ka makuku a lamatlhatso gone mo tulong e e go kaiwang e etelwa thata ke bontsi jwa baagi ba ba tswantle ba naga ya Lesotho. Ka nako ya ketelo ya ba lelapa la ga Mogale ba ile ba tsaya le go bontshiwa masaledi a mmele wa gagwe. Ba tsena mo teng ga mokhukhu o botshelo jwa ga Mogale bo heletseng teng. Leha go ne go lebega e kete go phepafaditswe mme go ne go santse go na le motlhalanyana wa madi a a neng a phashagane le go gasama mo teng ga mokhukhu. Monga ketso a re motho yola ba khwebeshane le yena go tloga kwana thafeneng Majamantsho mme khwebeshanong tsa bona ba khwebeshanetse gore ba ketetse ba ketetse ba kabanela ntho tsa dinwamoko nomoro e le goreng ga ba ne le nyee ena motho e le goreng ba ketetse ba entse ke tswena ga ana nomoro go gang ke ntsho tsa toronkong ga ana yona ga a tshwekenele ka ga toronko a le mong yena ke le 28 ke a tseba yena o a tseba ka nomoro mme ga ke tsebe na jale enwa yena o na kena ka etabeng tsa dinomoro e se motho a le nomoro empa ga ke thola ke mamela setori se kile ka ketetse ke se ukile maobane e ka re mojangana enwa e ketetseng ba ketetse ba mentse ke tswene e botlhoko A se la ntlha ba qabana le ena eno e le gore ba ketetse ba mo entse ketso e botlhoko ena. Go bonala mmele wa ga Mogale ga o tswa mo teng ga mokhukhu o o ne o sa tlhole o le mo sebopegong sa motho.
A ke a mmona ke bone fela nako go ntshwang kiriba eno e neng molaesha o montsha ka mo mokhukhung gore ka nna ba motho ke na o shwele ga ngwaneso o ketetse ba mmontsha setopo seo le motho a keteneng a entse ketso eo ke bone ngwaneso ga a sheba kwana go ka nna ba setopo sena ke sentswe ketso e mpe e le goreng e ga e shebeng ka kua ke lakatsa go mmona mme ke ganetse gore ke tlotla ke mmona mo botshelong jwa ga mogale o ne a sa batle go utlwa sepe ka ba lelapa la gagwe
o puta ka na le very over protective ka nna ko gana sa batle sepe sepe sepe sepe ka nna ke se ke tlong go se gopola kore na sa go tswafa le go tsoga ka twelve or eleven ke tlhoka something nna se latela so se ore ga ne go na le mongwe le gore wa ntshwenya he'd make sure gore wa ba latela go ba gopotsa gore ee motho ke nna ke aka ke batle sepe ko gana sa batle sepe ka ba ba ratang family friends ne le motho ntseng yalo he was very very very protective of his loved ones and ke sone se ke tlong go se gopola seo lerato la gage Kgaitsedie Mogale o santse a gopola puisano ya gagwe le mogolowe e a se kileng a lemoga gore e ne e le ya bohelo le ene. O tsene mo kamoreng a ntha re he ona Skatle, na mpitsa Skatle gore zi or sekaka so. ya la mpolelela re se ka tle yaanong wa tsamaya monna no ke a go bona leng ke re bathong o batla gore ngwe ntho gore go mpona leng ka gore ga se gore ke tsamaela sa ruri ke a boa mo sontage a re ee ke a tlo boe ke a tlo nthuse ka sengwenyana re update C_V yaka like I said e ne motho e leng gore nna fetola botshelo ba gage very optimistic a na le di-goals tse dintsi tsa le gore na di ipeetse for jara ena tsa na batla go di reacha so that was his last word
ya re hela ba lelapa la ga mogale ba sena go hulara ga tsena baagi ba mosiane view ba mmina ka nko e le nngwe ba ne ba batla mong wa lehelo le a ntse a tshela re na le bothata ba gore goreng a tlogetse baagi ba Basotho ba nna mo a gagwe, go na le spot-o, go na le sengwe le sengwe se se teng mo teng ga jarata ya gagwe. Ke ka moo re gone jaanong re mo founela re batla a tle fa, go fitlha before go senyega mo Mosiane View. Le kae ma? Re teng eh, re le baagi ba Mosiane, re mo mokhukhung wa gago jaaka o ne go na le incident e diragetseng mo Mosiane ka Sateretaga. so community e mo mokhukhung wa gago as you speak re kopa gore ga o kgona go tla kwano tota e seng gore ga o kgona o tshwanetse o tle kwano o tle go attenda programming because go na le bothata mo jarateng anyway e tshwanetse o addressiwe as soon as, as of today ke bua le mang kana o bua le re tlangama mo seterateng sa korwe ra mo strateng sa korwe ke re tlanga mo strateng sa korwe so community e tsene mo motse mo mokhukhung wa gago ba batla go bua le mong wa stance se
papa ke tlo go palwa ke go ya i fear for my safety because maobane a buto mo mole ha bolela le nna sentle ya tota ga e, ga se yalo your safety is not a problem rona re le committee ya mosiane mo ga re ga gona bothata le mapodisi a ka nna atla go batla go bitsa mapodisi o tla go kgontsatsa le rona mapodisi a ka nna atla as we speak now ga gona bothata ba safety yaka mme wa lapa Re kopa fela go kopana le wena re address problem ya rona ya mo Mosiane. Tlogela di- di- safety ga gona bothata ba safety. Re re baagi ba Mosiane re batla go addressa problem e ya mo Khuku o. papa ke a go utlwa mare this thing e e nkamile le nna thata hela mo e leng gore A um, o ga ke tlo go- ga ke tlo go bolelelwa gore o ne o re dire yang ge ka gore community ke e fano fa e batla go bua le mme wa owner ya mo- o ne o re dire yang.

Mo dipatlisisong tsa kgang e, ba dikgang tsa Autlwile ba ile ba upolola yo mongwe wa ba ba kileng ba phonyoga loso ka leroba la Nnale gone mo tulong e. Ka re ne ke tshogile thata utlwa ke nagana gore seo se kana se e ne go diragalela nna jalo gote ga ke a tshwanela go tswa ka jaretae. Luckily ke ile ka kgona go tswa le mosadi wa ke re tswa re sia ba re ngata ka maje yalo so wa utlwisa gore jaaka ne go te nna nka setswe ga ke a tshwanela go tswa ka jareteng gongwe ka nako eo nkabe se se diragetse nna ka letsatsi leo e gore ke tshogetse ga ke nagana ka seo seo . kore le ga ke bua yana ke gore ke santsene ke ke tshogile le nna go tshwerwe baditšhaba ba babedi ba naga ya Lesotho mme ba tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo mo letsatsing la Mosupologo ga e le dithulaganyo tsa phitlho ya ga Mogale tsone di setse di simolotse le ga maikutlo a ba lelapa a santse a gana go dumela gore